چودھار میرے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے چودھار میرے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے کیا دیکھ دا ہے اسمان دی کھول کے کھڑکی کیا دیکھ دا ہے اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بیا کیا ہے استاد محترم سائیں جمشید ناز شاہ صاحب دے کلام دے نال میں باقاعدہ اپنے پروگرام دا افتتاح کیتا ہے بسم اللہ پڑھیے سائیں کہ چودھار میڈے ظلم دی بھا ہے بیا کیا ہے ارمان دے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے کیا دیکھ دا ہے اسمان دی کھول کے کھڑکی مخلوق دے روون دا الا ہے بیا کیا ہے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کو سن کے کیوں ڈر گئے میڈی ہنج دے دبکار کو سن کے ساون جو ہے دریا کو وڈھا ہے بیا کیا ہے تیں سمجھائے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے تیں سمجھائے ساڈے گھر کوئی تارا پیا لاندے ہنجھوں دے چراغیں دا او شاہ ہے ٻیا کیا ہے ہنجھوں دے چراغیں دا او شاہ ہے ٻیا کیا ہے جوان پتر جوان پتر پیو بڈھڑا جوان پتریں کنے خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تے اگوا دے کہ کل رات میں عرش دے سائے تے کھڑا ہم ناشاد میکوں ماء دی دعا ہے بیا کیا ہے مارکا اے پروگرام تھل ثقافتی جھوک فیس بک پیج تے یوٹیوب چینل دوتے براہ راست نشر کیتا ویندا پے ایندے وچ جڑے جڑے دوست ڈک ساکو ڈے دے پین اپنی جھا دا نام لازمی لکھے سو اپنا نام لکھ کے ساکو میسج کرے سو اساں تھوکوں شامل اے پروگرام کرے سوں اگر تہاݙی کوئی فرمائش ہوسی تاں اساں تہاݙی فرمائش کوں وی ضرور پورا کریسوں۔ محمد حسین چھینا السلام علیکم وعلیکم السلام بھرا میݙا فیس بک تے ساݙے نال آ جڑ اے تاں یوٹیوب دو تے وی جیڑھے دوست ساکوں ݙیدھے پئن او ساکوں میسج کریسن تاں اساں انہاں کوں وی شامل پروگرام کریسوں۔ موسم دی خرابی دی وجہ توں اے ایویں کھانسی نزلہ زکام اے آواز خراب اے سارے سلسلے کار چلدے رہ ویسن موقع دی نزاکت دے نال نال دوستو جیڑی گال مہاڑ میں تساں دوستاں دے نال اج کرنی ہے گال بڑی زبردست ہے ہاں دے کنہ نال سننی ہے آواز سواگ دی گال کہ جیڑا الیکشن ہے جیڑھا سر تے آیا کھڑا ہے خیر دا الیکشن ایکوں جتنا کا سیریس گھن سکدے وے او گھنو جتنی کہیں دی مجبوری ہے او کو سیریس گھنے لیکن رشتہ دے تقدس کو پامال نہ کرو اے نت دے جھیڑے اے لڑائیاں اے رشتہ داریاں ہک بینال اے بالکل ختم نہ کرو یاسین لاشاری صاحب جام سکلین تاج صاحب میں دوستاں کو ہکا التماس بیٹا کرینا کہ الیکشن ہے خیر دا لنگ ویسی ہر کہیں دے مقاصد ہیں اگر کوئی مقصد کوئی نہیں تو غریب دا کوئی نہیں لوگ آدن کہ ایجنسیاں بنے دیا ایم این اے ایم پی اے میں یہ گال ہی نہ منے دا کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ بناوے ہا تو کہیں غریب کو بناوے ہا اے امیران لوگاں کو جیڑے بننے نا اے پیسے نال بننے انہاں کو کوئی نہیں بنے دا غریب کو لوں اون لیول دیاں گڑیاں ہی کو نہیں جیڑی لیول دیاں گڑیاں تے چڑھ کے اے ووٹ منگڑا دن غریب لوگاں کنے اتنا سرمایہ کتھو آیا وہ اشتہار چھپاویں غریباں غریباں دا کوئی کو نہیں انہاں دا سہارا کوئی کو نہیں ہک گال ولا ولا کریساں کہ انہاں ووٹاں دے وچ آ کے رشتہ داریاں ترٹ ویندیاں بھرپیاں ختم تھی ویندیاں بائساں تھی ویندیاں انہاں بائساں تو اجتناب کرو جتھاں تھوڑا دل مطمئن تھی وے اپنا ووٹ اتھاں ہی کاسٹ کیتی ہوئے تاں او جیندا دل جتھاں مطمئن تھیوے بھرا او اتھاں ہی ووٹ ڈیوے اے جڑے روز دے ڈرامے بازیاں ہن اے لڑائیاں ہن اے نفرتاں ہن ہک بے کو گالیں کڈنیاں اے ہک سوسائٹی دا یعنی شعور میں کو شعور نہ سمجھدا پوری دنیا دے وچ جڑی بیوروکریسی ہے ڈیموکریسی ہے اسپیشلی جمہوریت جیڑھی ہے سئیں او اے ہے کہ تساں اپنا ایجنڈا ڈیونڑاں ہے سئیں ایجنڈا ڈے کے یاسین لشاری صاحب جانی کھتران صاحب تساں لوگاں کوں اپنا ایجنڈا دس ڈیونڑاں ہے کہ اے میرا ایجنڈا ہے میں ایم این اے بڑھ کے یا میں وزیر اعظم بڑھ کے اے کچھ تھوارے نال کریساں اگر لوگاں کوں اون دا ایجنڈا پسند آندا ہے تاں لوگ کو ووٹ دے دیندے صندوق نیاں چوکا دے وچ رکھ دیندے

او تاں کݙاہیں آندیاں نئیں ولا تاں میں ملتمس ہاں اپݨے سرائیکی وسیب دے لوگاں کولوں کہ جیکوں مرضی ووٹ ݙیو جتھاں تہاݙا ذہن مطمئن ہے انجام سکلین تاج صاحب یونس بزدار صاحب جتھاں تہاݙا ذہن مطمئن تھیوے اتھاں ہی ووٹ ݙیو میں نہ آکھیندا کہ تساں بلے کوں ڈیو میں نہ آکھیندا تساں شیر کوں ڈیو میں نہ آکھیندا تساں تیر کوں ڈیو جتھاں تہاڈا ذہن مطمئن تھی وے ووٹ اتھاں ہی ڈیوے جتھاں تہاڈا ضمیر تہاکوں آکھے ووٹ اتھاں پاونا ہے لیکن اے جڑیاں نفرتاں ہیں اے نہ ہون اے زلالتاں اے خجل خواریاں اے انہاں دے تے مفادات ہیں جیڑھے راتی ٻارہاں وجے تھواکوں آن اٹھیندن اے تھوڑے نال پیار کول ملنا ہے اے پچھلے پنج سال وچ ترائی کوئی نہیں اے کدی وی تھوڑے ہے نہیں نا اے اگے ہی تھوڑے کو نہیں جیڑھا کم تساں کریندے وے تساں اوہو کم ہی کرنا ہے تساں زمینداری وے تے تساں زمیندارا کرنا ہے تساں مزدوری وے تے تساں اپنی تازی دیہاڑی تھپنی ہے تساں کسان ہی وے تاں تساں ڈیزل پیسہ نال گھننا ہے ٹریکٹر پیسہ نال گھننا ہے کھاد پیسہ نال گھننی ہے جس جڑی ہے جلے تھوڑی ویچن دا ٹائم آسی اون میرے بھائی ہونی اسلام آباد ہو سن جس تھوڑی کوئی نہ گھن سی جڑے ویلے تھوڑا کو کھاد دی ضرورت آئی تو سلینا چ لگ کے کھڑے ہوئے اون ویلے یہ لوگ کتھا ہیں جڑے آج تھوڑے دوست ہیں ایہ لوگ اوں ویلے کتھاں ہن جیڑھے اج تھوڑیاں کلخانیاں تے آ کے فوٹو سیشن کریندن جیڑھے اج جنازہ چ آ کے پہلی صفاں دے وچ کھڑدن اے انہاں دیاں دے وچ اتنے مجبور کیوں اے اتنے ذلیل کیوں تھے ودن آخر اے جی کیڑی چیز ہے جیڑی انہاں کو مجبور کریں دیئے سائیں انصر عباس صاحب ملک شاہ جہان صاحب کہ سارے پنج سال اوتھ والے نیڑے نہیں لگے لیکن جیڑے ویلے دا الیکشن اناؤنس تھی ہے وہ جنازے بھگتیں دے کھڑن وہ کلخانی بھگتیں دے کھڑن اگلی اگلی صف وچ انہاں باونا ہوندا ہے جوتیاں چاوڑ والے انہاں دے نوکر نال ودے ہوندے ہیں یہ کیوں آخر یہ جا کیڑا کم ہے جی یہ ووٹ گھنن دے بعد انہاں کو نفع کیویں تھے

تاں انہاں بندہ نے آکھیا جی کجھ بہ ویسن سہی میں آکھیا سی باسن کیویں سہی اوں آکھیا سی یہ کوئی اٹھا کھڑا ہوندا ہے کہ میں کو فلانا آ کے بلے سی میری قد بڑھ ویسی میں کو چار پیسے مل ویسن جڑے میں خرچہ کیتی کھڑا ہوسا اچھا کچھ بہ گئے کچھ تو اپلیکیشن دین دے ہی واسطے ہیں ملک عابد شہزاد اسد صاحب کہ ساکو ولا کال آن کے ملے سن

جئیں ساری زندگی جہاز ڈٹھے ہی نائی تھوارے ووٹاں نال وہ جہاز تے چڑھ دیں جہاز اسلام آباد دیا بلندیاں دے اٹھ دے ولا اتھا ون کے لہ ویندے کوئی جہاز لاہور ون لاند ہے کوئی جہاز جڑے سندھ ون لاند ہے کوئی جہاز جڑے خیبر پختونخوا ون لاند ہے اے تھوارے ووٹاں نال بن کے اتھا ون کے لینڈ کر دیں اچھا ہک تے جہازاں تے چڑھ دن و جہازاں دو تے لوگ پیسے دے کے چڑھ دن اے پیسے گھن کے چڑھ دن یعنی انہاں دی اتھا وقت بولیاں لگ دیں کہ سال نار اللہ اساں تے کوئی اتنے دے سوں بے آکا نہیں سی سال نار اللہ سال نال اتحاد کرو چا اساں تو اتنے دے سوں

جیڑھا وی آئے غریب اوکوں منڈی گئے۔ اوں آکھیا آج تیکوں ٹائم لگا ہے آج اساں تیکوں یاد آ گئے ہیں۔ اے کیوں چپ کر ویندن اے کو تھوتوں ڈردن۔ اے اگے تاں ساری زندگی نال چپ کدے نی کیتی۔ اے جیلے تساں دیرے تے ویندے وے تے آدھن سردار صاحب لاہور گئے ودن۔ اوں ویلے بھائی جان ہر بندہ اپنے مقاصد کگو رکھ کے ودے۔ جہڑے ویلے ایہ بݨ ویندن اوں ویلے انہاں دیاں جہڑیاں مراحات ہن ملک نزاکت علی واگڑا صاحب عاشق علی صاحب انہاں دیاں جہڑیاں انہاں کو سہولیات ملدیاں انہاں کو لگژری گاڑیاں ملدیاں انہاں کو لگژری گھر ملتے ہیں انہاں کو عیش و عشرت دی زندگی ملدی ہے انہاں دے بال ہیلی کاپٹراں تے چڑھ کے سیر کریں ہک دفعہ ہیلی کاپٹر میں اڈے ولا لتھے ولا اڈے ولا لتھے تا اسلام آباد جڑا سینٹرل کنٹرول روم آئی اتھا ہل چل مچ گئی ہے بھی خیر ہوے سی ایم ہاؤس دے وچوں ہیلی کاپٹر میں ادا بھی ہے تے ولا لہ ویندے تا پتہ کیتا نے تے جڑے پتہ لگے کہ اتھا صاحب دے بال لطف اندوز تھیندے پین

یہ میں ضروری سمجھدا ہوں کہ سارے جڑے وسیب دے لوگ ہیں جڑے سارا سال ساری زندگی تو انہوں نے دیرہ تے ونجن لگے تے جنہ کو کھٹڑی کہنی کھت لیتی جنہ غریبہ کو چاہ کہنی پچھی جنہ غریبہ دا کام نہیں تھیا ایک مثال ہے ساری سرکی دی کہ چاہ دے نالوں پیالی ڈھیر تتی ہوں دیئے ہا اس توں کیا مراد ہے ایہ تھوکوں نظر آسن انہاں سرداراں دے دیراں تے جیڑھے دیراں دوتے اپنے نوکر رکھی پین ایہ وڈے ٹرینڈ ہونے سی ایہ بڑے استاد ہونے سی تساں دہ بندے ہک ٹائم دے وچ بھیجو دیرے تے پہلا پہلا بندہ ویسی تے جی سردار صاحب کو ملنے جی مگر جی سردار صاحب لاہور سی او واللہ ہے بیا بندہ بھیج ڈو ویہہ منٹاں بعد جی سردار صاحب کو ملنے سئیں سردار صاحب حلقے چ گئے ودن سی اوہیں ٹائم دے وی تریجا بندہ بھیج ڈو تا اکھے سن سئیں سردار صاحب اسلام آباد ہے ادھے گھنٹے بعد بیا بندہ بھیج ڈو تا اکھے سن سردار صاحب آرام فرما رہے ہیں جی سردار صاحب دے آرام دا ٹائم ہے یہ صرف اور صرف یہ وی دیہاڑے سن دین ݙاہ ݙیہاڑے، ویہہ ݙیہاڑے، مہینہ جیڑھے ویلے ایہ ساݙے کولوں آندن ووٹ منگݨ واسطے۔ باقی پوری زندگی انہاں بنداں کوں بندہ کرے نی سمجھیا۔ ایہ مندے توں علاوہ الویندے ہی نی۔ جیڑھے انہاں دے چمچے کڑچھن ایہ چونکاں تے کھڑے ہوندن۔ ایہ آپݨے معاملات انہاں دے ذمے لائی پئے ہوندن۔ تھاݨے، کچہریاں، کورٹ، منشی، ایت، پٹواری، قانون گو سارے اے اپݨی مرضی دے لویندن تے کل کوں انہاں لوکاں کوں کرݨ ہوندے ذلیل تاں لہذا ایں واسطے میں سارے دوستاں کولوں ملتمس ہاں کہ جتھاں تہاݙا ضمیر مطمئن تھیوے اپݨا ووٹ اوکوں کاسٹ کرائے۔

اے تہاݙے اوں ویلے تک یار ہن جے تک اے اقتدار اچ نہیں آندے اقتدار آوے سی اچھا انہاں دے وارے نیارن اے جتھاں چاون ہاں سارے حلقے دا ووٹ ایم این اے دا تقریبا کوئی پانچ لاکھ دے قریب قریب ہے میں منیمم نے سینا بیٹھا شاید اس تو بھی زیادہ ہوئے منیر حسین تاں عاشق علی بھائی عاشق علی بھائی

سونا تونسہ شریف توں بسم اللہ برا میڈا جیویں جیویں دوست رلدے آندن آصف اوان صاحب میاں والی توں وعلیکم السلام برا میڈا وسو پے جیو پے شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے اچھا مالکا گال سنو بیٹھے گال پتے دی بیٹھا کرینا یہ جیڑے ویلے خود پارٹی چینج کرینا انہاں کڑا ہی کہیں ہلکے دے بندے کل نہیں پوچھا

میں یقین نال آہداں کہ ہزاراں روپے لکھاں روپے شرطاں لگیاں پئین اوں آکھے سی میں بکرا کھویساں کہہ آکھے میں کٹا کھویساں لڑدا او پے ویاندی نالوں پھسلاندی کو زیادہ تکلیف ہے تاں پازیٹیو رہو کوئی زیادہ سیریس گھنن دی ضرورت کوئی نہیں کوئی تھوڑا رشتہ دار لڑدا پے بالکل تھوڑا حق بندا ہے تساں پرسنل تھیوو ورنہ کہیں دے پاروں پرسنل تھیوݨ دی ضرورت کوئی نہیں وسو پئے جیوو پئے شالا صحیح گال ہے سائیں چاچا عاشق علی آصف اوان صاحب زہیب سیواگ صاحب میں گھتاں چا بجھارت بجھارتاں میں گھتیندہ رہنا پروگرام دے وچ ڈو تے بجھارت جڑیاں ہیں پئیاں آج دیاں او میں تساں دوستاں دے گوشت گزار کر دینا تے لونگ تے لاچی دھاون گئے

اساں انہاں دا دلوں بجانوں شکریہ ادا کرینے ساکن پھلاں دا تحفہ بھیجانے لونگ تے لاچی دھاون گئے لاچی ماری ٹبی لونگ کھڑا پٹے ہائے وہ لاچی بڈی اے ہے ساڈی اج دی پہلی بجھارت کبا کب کڑبا کبے تلے دریا جھڑ گجے بجلی کھمے کبا بے پرواہ اے ہے سئیں اج دی ساڈی دوجی بجھارت۔ کبا کب کڑوبا کبے تلے دریا جھڑ گجے بجلی کھمے کبا بے پرواہ اے سی ساڈی اج دی ڈوجی بجھارت سی رانا لطیف صاحب بجھارتاں ڈو گھتی بیٹھاں کہ لونگ تے لاچی دھاون گئے لاچی ماری ٹبی لونگ کھڑا پٹیندا ہا ہائے وہ لاچی بڈی ڈوجی بجھارت کبا کب کڑوبا کبے تلے دریا تے جھڑ گڈے بجلی کھمبے کبھا بے پرواہ اے سی ساڈی اج دی ڈوجھی بجارت وسیم اعجاز سیال صاحب کمال سئیں تھل فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باقر سواگ سارے پروگرام وچ لنگ گئے اساں اک دل دیاں تا گرائیاں نال خوش آمدید آتے ہیں یار یوٹیوب والے دوست میرے بالکل خاموش ہیں او میسج نہیں کریں پے پروگرام کو انجوائے کریں پے ڈیندے پین لیکن میسج نکلیندے پئے ذوالقرنین سکندر آدا پئے ماشاءاللہ بہوں خوب سائیں جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کچھ نہ تھی وے شالا تتی واہ نہ لگے تے آج کل تو میں تو تھوڑی جی لگا ہے تھال فوڈ سیکرٹ میرے دوست میرے کزن میرے بھائی باقر سواگ دا چینل ہے اتنے مزیدار قسم دے کھانے بنے دے کہ چساں آوے دین میں آدھا چساں تے کیڑیاں دساں

چار سنگتی سدے ہیم فقط میل ڈیوں تیڈی منت سماجت مناون کیتے تے اگو آدھے مختصر عرضی میڈی ایا ہے سجن تیکو کرنی ہے دعواتی ساون کیتے تیڈا نا گھن تے کوئل ودی کوک دی مور سکدے کھڑن پہلا پاون کیتے دوستو تاں گال مہاڑ میں نال نال کرندا رہے ویساں شاعری بھی نال نال سنویندا رہے ویساں لیکن تساں اپنیاں فرمائشاں وی ساڈے نال شیئر کر سکدے وے سرائیکی ثقافت دے حوالے نال سرائیکی ماں بولی دے حوالے نال تساں سارے تے سوال وی کر سکدے وے رانا محمد طارق اترا صاحب آدھا پہ گریٹ تھل فوڈ سیکرٹ آدھا پہ شکریہ منیر حسین سائیں آدھا پہ کیا بات ہے سائیں سائیں کوئی سوال کرے سو گالھ اگوں تے ٹر پوسی۔ ملک نزاکت علی واگرا واہ واہ تے واہ واہ بھرا میڈا توں پروگرام کوں دل لا کے ڈیدھاں ساڈے کوں اساں تیڈے دل و بجانوں ممنون و مشکور ہیں تاں مقصد آکھن دا اے ہے کہ پروگرام دی زینت بڑے کرو چساں چاہیاں کرو ہک تا داد ڈتی کرو ساکوں نہیں پتہ ہوندا

عاشق علی صاحب فرمائش کیتی ہسئیں کہ پردیسی بھراواں واسطے کوئی میٹھا جیا ڈوہڑا سنڑاؤ چا میں کیوں آکھاں اݨ چتا آئے میں کیوں آکھاں اݨ چتا ہے کاں آن آکھے میکوں سمجھ نہیں آئی میڈو منہ کر کے کاں ترائے واری مزمان آکھے میکوں سمجھ نہیں آئی کاں رات ڈسی کاں ٹیم ڈسیا میکران آکھئے میکوں سمجھ نی آئی اوکوں سیفل آکھݨ اٹکدا ہا کاں خان آکھئے میکوں سمجھ نی آئی عاشق علی بھائی تہاݙی فرمائش اساں کر ݙتی ہے پوری تاں ٻیا کوئی دوست دی کوئی فرمائش ہووے تاں اساں بجا لاوݨ واسطے تیار ہیں ساݙے جیڑھے رات دے سنگتی ہن کجھ پالے توں ݙر ڳئن تے اڄ کل گھٹ ودھ آندن تاں جیڑھے ویلے او نہ ہوون تے وت میں ویلھا بیٹھا ہونداں۔ اج میں ویلھا بیٹھا ہوویں تے چلو میں آکھے میں اپݨی سنگت دے نال حال احوال کراں بیٹھا، گپ شپ کراں بیٹھا۔ مارکا کوئی فرمائش ہووے تساں کر سڳدے وے۔ کہیں ݙوہڑے دی فرمائش ہووے تاں باس سرگاݨا سرگاݨی صاحب اے وسیم اعجاز سیال صاحب شہد عباس سرگاݨی صاحب پروگرام وچ لنڳ آئے وے۔ اساں تہاکوں پروگرام دے وچ دل دیاں تہہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں۔ اے حسین ظفر صاحب ماشاءاللہ ماموں جان بسم اللہ میرا نکا بیٹا اے بجھارتاں گھتی بیٹھا ڈو حسین ظفر پہلی بجھارت اے کہ نا لونگ تے لاچی دھاون گئے لاچی ماری ٹبی لونگ کھڑا پیٹیندا ہئے وہ لاچی وڈی اے ہے اوکھی وجارت مہربانی اللہ خوش رکھے اے حسین ظفر بیٹا کوئی بئی فرمیش کرو سارے تے سین حسین میں ہک یار بجارت گتیندا پیاں بالاں واسطے تاں اوندا بال ہی جواب دیوین تاں زیادہ مزہ آسی ضیا جان واہ واہ بہوں ساری واہ واہ سائیں جیو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تاں ایویں سوکھی جی بجارت کرے نا حسین ظفر دی نظر پیا کرے نا کہ جل جل تے میں آندا پیاں اے ایسی ساڈی بجارت جیڑی بالیں واسطے سائیں ملک رزاقت علی ویگرا سبقت دا کلام سناؤ سائیں مشتاق سبقت سائیں انہاں دا کلام سنوا رہے ہیں سائیں کہ تیڈے میڈے وچھوڑے دیاں سوچاں سجن بن کے ٹولیاں تے جھا جھا سوچیندے ودن تے وسنا کم نہیں دناواں دا کہیں گال توں وسوں جے کر تا موقع تڑے دے ودن تے گال سدھی صفا ہے میڈا دوستا پیرا پانی دے وچوں گلیں دے ودن تو سیانا بھی ہیں ڈاڈا سونا بھی ہیں میڈیاں گالیں اتے رنج تھیا نہ کر میلے مجمعے تے تڑے تماشے اتے ہیوی اللہ دا ناں کلھا گیا نہ کر محمد محسن صاحب نہ بسم اللہ بھرا میرا پروگرام وچ لنگ گئے اساں بھرا کو پروگرام دے وچ خوش آمدید آدھے ہیں عاشق علی صاحب مہربانی اللہ خوش رکھے واہ واہ تے بہوں ساری واہ واہ تے تھوڑے فرمائش میں پوری کر چھوڑی ہے نزاکت بھائی بھئی کوئی فرمائش ہوئے تو سہی میں حاضر ہاں اساں کلیاں پڑھ پڑھ تھک پے ہیں کوئی مسجد گول نماز پڑھوں ہتھ بدھ بھاویں ہتھ کھول پڑھوں اے پھول نہ پھول نماز پڑھوں ہتھ تسبیح مسجد رقص کروں پاگل وچ دول نماز پڑھوں جتھاں طارق دڑکے نہ ہوون اوہ مسجد گول نماز پڑھوں دوستو اے پروگرام تھل ثقافتی جوگ ہفتے دی رات چھن چھن تے اتوار دی وچکارویں رات جڑی ہے راتی نو بجے سوموار دی شام یعنی منگل تے سوار دی وچکارویں رات راتی نو بجے تے بدھ دی رات راتی نو وجے قمر ساقی چھینا عباس صاحب واہ سئیں واہ میڈا میٹھا بھرا اے اے ساکوں خصوصی دیسی ککڑ دی دعوت ڈتی پیا اے سئیں اے گال میں ولا دہرائی ونجاں کہ سرائیکی ثقافت دے وچ جیڑی مزمان دی خدمت تواضع واسطے ست کیتا ویندا ہمیشہ دیسی ککڑ آکھا ویندا ہئی ککڑ نہیں آکھا ویندا یہ تاں ہن آ کراں گی سئیں بہت سئیں دیسی ککڑ کونے ہائی کہ دیسی ککڑ کونے تاں اے ساڈی ثقافت دی بہت پرانی ریت روایت ہے جیڑی کہ کمر ساکی چھینا نے ساڈی دعوت چھکی ہے انہڑے تاں عبید اللہ منہاس صاحب پروگرام وچ لنگ گئے اساں انہاں کو بھی دل دیاں تا گرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں اگر کوئی دوست نال لائیو گال مہاڑ کرنا چاہے او ساکوں ریکویسٹ بھیج سکدے اساں انہاں کوں لائیو وی جوائن کر سکدے ہیں اگر کوئی کہہ دا کوئی کویسچن ہے او ضروری سمجھدا ہے تو او میسج کرے اساں کوں ان دا جواب دیسوں او ماں بولی نال ریلیٹڈ ہوئے کوئی لفظ ہوئے کوئی ایسی چیز ہوئے کوئی جیست ہوئے کوئی ستر ہوئے یا کوئی ایسی لائن ہوئے جیڑھی اوکوں نہ آندی ہووے لو یو خان کیا حال ہیں عبید اللہ منہاس لو یو ٹو بھرا میڈا جیوو پئے وسو پئے شالا شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے بوہیڑ جیڈے تھیوو تے وسو پئے ہک سرائیکی دی دعا ہے او ہے کہ اللہ باویں حج کریں

حج کیڑے ویلے واجب ہوندی ہے حج صرف اون ویلے واجب ہوندی ہے جیڑے ویلے تساں سارے فرض نبھا گنو یعنی پتر پرنا گنو دھیری پرنا گنو قرضے تو لا گنو کہیں دا لین دین پیچھا نہ ہوئے وقت تھوڑے کول پیسے بچے پے ہوئے وقت تساں حج تے ونجو اے بہت بڑی دعا ہے یہ تساں دوست ایک بے کو دیتا کرو شراز بھٹا صاحبہ دا پے کیا حال ہے سہی میں ٹھیک ہاں اپنڑیں جھا دا ناں لازمی ڈسیسو ریاض شہراز بھائی علی کسرانی صاحبہ دا پہ واہ واہ ملک غفور چینا کیا بات ہے بھائی جیو پے وسو پے شالا ڈھیر ساری محبت غفور چینا دی طرفوں ساڈے مرشد غوث کو بھی سلام دیویں ڈھیر سارے سلام دیویں تھبا سلامہ دا دیویں ایویں گکڑی پا کے گھٹ کے ساڈا سلام دیویں حسین ظفر صاحب ساڈا مٹھا بھتریجا مٹھا بنے جا ایندے نال سارے ڈھیک سارے رشتے ہیں تاں یہ پروگرام اچ لنگ آندے سارا من ودھیندے تاں سارے پروگرام کو شوق نہ لے دیں کال رات جیڑا میں قصہ گھتنا نا حسین حسین ظفر قصہ ایڈا مزیدار ہے نا قصے دا عنوان ہے سچا تے کوڑا بھائی ایک سچا بندہ ہوندے ایک کوڑا بندہ ہوندے ناں انہاں دے بئے بئے ہوندن لیکن انہاں دے کردار ہے ہک سچا تے ہک کوڑا کوڑے دا کیا کردار ہوندا ہے سچے دا کیا کردار ہوندا ہے سچا کتھا پہنچ ویندا ہے کوڑا اپنے کوڑ دی وجہ تو کچھا پہن ویندا ہے کل رات نو بجے سرائیکی لوک قصہ سچا تے کوڑا اے لازمی سنا ہے تھوکوں مزہ آسی شہراز بھوٹا صاحبہ دا پہ علی پور توں

تے کوئی فکر نہ کر انصاف تھیسی توں لسٹ بنڑا جئیں جئیں لٹیائیں بس محسن پیار دے نال پچھس نمی آکھ سگیا میکوں تیں لٹیائے تیڈی مونجھ دا ماہ رمضان لگئے میڈی سک اتقاف اچ بہہ گئی اے ملک سیف اللہ کھنڈ صاحب ساڈا انتہائی میٹھا بھرا اے پروگرام دے وچ لنگ ائے اساں ایکوں دل دیاں تہ گہرائیاں نال خوش آمدید آدھے ہیں۔ اے ساکوں ڈھیر ساری زرعی زندگی دی دعا کیتی پئے۔ سوہنا برا اے۔ ساڈی طرفوں ملک حسن کھنڈ کوں وی ڈھیر سارے سلام ڈیویں۔ ساڈے چاچے کوں وی ڈھیر ساریاں محبتاں ڈیویں۔ تاں ملک حسن جیوے پیا۔ ساڈا میٹھا برا اے۔ میٹھا سنگتی اے۔ محمد آکاس کھوکھر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برا میڈا۔ جیوو پئے وسو پئے شالا شالا کجھ نہ تھیو اے یار فرمیشاں نی وکھریندے یار تیڈی مونجھ دا ماہ رمضان لگے میڈی سک اعتکاف اچ بہہ گئی اے ہنج تھئی مصروف تراویاں وچ اکھ تھئی مصروف تراویاں وچ ہنج سجدے دے وچ ڈھہ گئی اے تے دل ہرس ہوس توں پاک تھئی بکھ لہندی لہندی لہہ گئی اے جیڑھی روکو آصف رضے ہن اوہ عید نماز توں رہ گئی اے اے سر ڈجی خان دے ہک شعر اے انہاں دا اے کلام اے تے جیڑھا کہ میکوں بہوں بھاندا اے مقرب عباس نے ساکوں ڈھیر ساری داد ڈتی اے ڈھیر سارے سارے واسطے یہ بھیجے نے یار کہیں لائک ہی نہیں کیتا تے ساکوں یار آج تاں لگدا ہے کہ اساں ہی میں چٹی پاتی بیٹھے ہیں ایویں چکی جتی بیٹھے ہیں لوگاں کو اساں پسند کوئی نہ آندے بیٹھے ایں واسطے تاں میں کو نہیں پتا کہ تھوکو کیا چنگا لگدا ہے تھوکو جیڑی شے چنگی لگدی ہے تساں اوندی فرمائش کرے سو او میری ماں بولی دی کوئی مہذب چیز ہوے تاں میں ضرور تھوکو سناون دی کوشش کرساں اگر میں پتہ نہ ہو سی تاں میں اپنے محترم بھائی جاناں کولوں دوستاں کولوں پوچھ گچھ کے تھواکوں ضرور ݙسیساں کہ بھئی اے شے دا مطلب کیا ہے ایندا مطلب کیا ہے باسط بلوچ آدھا پہ السلام علیکم وعلیکم السلام باسط بھائی کیڑی جا توں بہت شکریہ بھائی جان جیو پائے ملک سیف اللہ کھنڈ صاحب ملک سیف اللہ کھنڈ صاحب دیکھ نظر ڈوڑا پہ کرنا ملک سجاد ماشاء اللہ یہ پھر سکتا ہے عید سبائیں

میݙو پوپا پٹ نور شاہ توں بھئیا بسم اللہ اے نور شاہ تلائی کوٹ دو دلال اتھو باسط بلوچ صاحب بلے نے پین اساں پاک برا دے ممنون و مشکور ہیں کہ ایں ویلے رات دے ٹھنڈ دے وچ سارے پروگرام وچ لنگ ہیں سارے پروگرام کو چار چن لے نے محمد آکاش پوکر آدھا پیسیں واہ واہ تے واہ واہ خیر ہووی جیوو پئے شاکر شجاع آبادی اے خان دا ڈوڑا سنوا ڈو سئیں عاشق علی دی فرمیش آ گئی اے سئیں کہ مارا آپ کوہاڑی پیراں تے ولد ال کیہاں نروار کیہاں بہہ دانے چگنے کوڑکیاں تے پھس پوونا تے پھتکار کیہاں ہک پتھر دل انسان اگوں تقریر کہیں تکرار کیہاں چا کھڑنی عشق دی پن شاکر ول دھاڑ کہیں ڈسکار کیہاں اے پاکستان دے لوکو پلیتیں کوں مٹا چھوڑو نئیں تاں اے ناں وی جئیں رکھے اے ناں اوکوں ولا ڈیوو اتے رحمان دا پرچم تلے انصاف وکدا پئے ایہو جئی ہر عدالت کوں بمایا ملا اڈا چھوڑو اگوا دئے جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ اے ملاں دیاں دوکاناں ہن مسیتاں کوں ڈھوا چھیوڑو کیا بات ہے سائیں میں سائیں تساں دوستاں دی اے فرمائش وی پوری کر ڈتی ہے سائیں بھئی کوئی فرمائش کرے سو تا پروگرام تھوڑا جہا لمبا تھی پوسی چلو کہ چار سنگتی سارے رل ٻیٹھیں تے کوئی ایویں حال گال کوئی گس تس تاں محبتاں ونڈیج پوسن شراز بھٹو صاحب سکوں ڈھیر ساری داد دیتی ہے سائیں جیو پائے وسو پائے شالا کل راتی نو بجے پروگرام تھل ثقافتی جو کہ سرائیکی لوگ قصہ سچا تے کوڑا ضرور سنایا ویسی ہے سنن دی پوری کوشش کرے سو ہکو کام کیتا کرو کہ حسین ظفر صاحب ساکوں یوٹیوب دے اتے وی داد ݙتی پئے ڈھیر ساری ڈھیر سارا تھبا دلاں دا بھیجی پئے اساں اوندے ممنون و مشکور ہیں محمد قاسم ٹیواݨہ صاحب خوش رہو بھائی جان بھائی جان اپݨی جاہ دا ناں ݙسیسو کہ کتھوں ٻولیندے پئے وے طاہر ندیم صاحب آہدا پئے سئیں کمال ہے کمال تھواݙی ہے سئیں کہ ساݙے ٻیٹ تے غربت چھا ڳئی ہے

گرمانی صاحب ہنی آکھیا سئیں کہ میں کنے اتنے پیسے کوئی نی رب دا گھر بنواواں میں کنے اتنا پھر وی کوئی نی مسجد چندہ ڈیواں دل آدھے جبریل کو بولاں ہک پیغام پہنچاواں جے کر مالک ہاڑ دی گرمی پوہ دی سردی سہ سگدا ہیں جے تئیں تیڈا گھر نی بندا میڈے گھر اچ رہ سگدا ہیں اے مک بہوں زیادہ بھاندے سی اصغر گرمانی صاحب ہونا دا اے کلام اے میں تاں تاں دوستان دی نظر کیتا ہے اے ویسے تاں انہاں دا کلام بیا بھی مک بہوں سارا آندہ ہے لیکن اے مک بہوں بھاندہ آئی تاں میں جڑی شاہ زیادہ بھاوے بے فرمیش محمد اکاش کھوکر صاحب دی فرمیش آئی ہے کہ سہی ساکوں سنواؤ مخمور کلندری دی ای کوئی نظم تاں میں کوشش کرینا کہ استاد صاحب ہونا دا جڑا کلام ہے نا سہی او تھوڑا جیہا مشکل ہوندا ہے تاں میں چاہندا ہی ہاں کہ کوئی اس طرح دی غلطی شلطی نہ تھیوے تاکہ اگر قلندری سائیں ہونی تائیں اے پہنچے تاں قلندری صاحب ہونی اے نہ آکھن کہ عباس سیواگ صاحب میرے کلام کوں ایویں تروڑ مروڑ کے پیسے ایو کر چھوڑے تاں لہذا میری کوشش اے کہ میں صحیح صحیح کلام پڑھاں قلندری صاحب ہوناں دا کہ بابا سائیں فرمیندے ہن سارا ویلا چنگا ویلا ہا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بابا سائیں فرمیندے ہن سارا ویلا چنگا ویلا ہا سارے ویلے پگ دی قیمت ہئی سارے ویلے گال انگوٹھا ہئی سارے ویلے پردہ اکھ اچ ہئی سارے ویلے گھر اچ باریاں ہن سارے ویلے یاریاں یاریاں ہن سارے ویلے یاریاں یاریاں ہن سارے ویلے وقت پرچھاویں ہن دھوں ڈس ڈیندے ہن وسوں دی ست پکھنوں رستہ لیندے ہن ایہو بابا سئیں فرمیندے ہن جت شہر دا چوک اے ایں ویلھے ایں جھا تے بوئڑ ہوندی ہئی جتھاں ہاڑ اچ مال منھیندا ہا ساڈے گھر دے نال کراڑاں دا ہک کھوہ ہئی وہندا رہندا ہا ہک چھٹ درباری لٹھاں دی اتھ پانی آن کے پیندی ہئی او پیار پریت دا ویلھا ہا نل لٹھے کلمہ پڑھدے ہن نہ کھوہ دا پاݨی کافر ہا تاں دوستو مخمور صاحب انہاں دا کلام سݨو اے سے محمد آکاش کھوکھر آہدا پئے واہ واہ عاشق علی آہدا پئے جیو شالا جیو شالا ٻہوں ساری جیو تساں جیوو وسو پئے شالا شالا کجھ نہ تھیوے حسین بھائی اساکوں یوٹیوب تے جوائن کیتی ٻیٹھے اساں اوندے ممنون و مشکور ہیں معاذ آ مل ماشاءاللہ مجاہد چن صاحب سارے پروگرام اچ لنگ گئے اساں مجاہد چن کوں دل دیاں عطا گرائیاں نال خوش آمدید آدے ہیں تاں مارکا مجاہد چن کوئی فرمائش برا تے کر سکدے ہیں بجارتاں ترائے ہیں سہی پہلی بجارت ہے بال بلوڑاں گڑ دے روڑاں واسطے ملک اجازت رگڑ کہ اے وڈا واسطے کہنی کہ جل جل تے میں آندا پیاں تے ڈوجھی بجارت آئی سئیں کہ لونگ تے لاچی دھاون گئے لونگ تے لاچی دھاون گئے لاچی ماری ٹوبی لونگ کھڑا پٹیندا ہائے وہ لاچی وڈی اے ہے سئیں اج دی ساڈی ڈوجھی بجارت تے جیو پئے ملک اجاز ترگڑ اج ڈھیر ڈیاں دے بعد پروگرام وچ آئے اج اساں ایویں شغل لائی بیٹھے ہیں پروگرام دا ڈی ساڈا اج کوئی نہیں پروگرام سارا ہوندا ہے سوار دی رات تے چھن چھن دی رات تے بدھ دی رات مجاہد سن ادب پہ واوا تے واوا نائس بھائی جان مجاہد چین چند صاحب وسل شکریہ ادا کیتی پہ سائیں ملک اجازت رگڑ جواب دیتی پہ آدھا پہ سائیں دروازہ ہے قبلہ اے بال بلوڑا واسطے آئی سائیں بجارت تو سا بن چھوڑیے جی وہ پائے محبتہ سائیں وسو پئے ڈھیر تئیں جیوو یار جیویں سارے سنگتی بیٹھے وے نا ایویں ہک دفعہ ایویں لائک والے بٹن کو دبا چھوڑو ایویں ہک ہک دل بھیج چھوڑو تاکہ زیادہ تو زیادہ دوست پروگرام کو انجوائے کر سکن حسین ظفر صاحب نے ایڈو جواب دے چھوڑے سائیں کہ دروازہ جیویں جیویں جیویں بنے جا جیویں بھن دیتے ہی آج تاں

کئیں شاعر دا کلام سنڑنا پسند کریسو ساکوں ضرور میسج کریسو اقبال سوکڑی سائیں انہاں دا ہک ڈوڑا میں اعجاز ترگڑ رستم چھینا دی نظر پیا کرینا اپنے حسین بھڑینجے دی نظر پیا کرینا کہ تیریاں اکھیں اگے بہوں کچھ ہن پا سرما سحر انگیز نہ کر ایو آکھیا من میڈا چن قاتل میڈے سامنے کاتیاں تیز نہ کر تے تیرے عین شباب دی تاب نی مھی

محبتاں سئیں دیاں سئیں واہ واہ کیا بات اے سئیں جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے رستم چھینا آدھے سئیں تہاڈی محبت اے سئیں تہاڈی محبت اے بھرا تساں ایں ویلے رات دے ٹائم کڈھ تے ساڈے پروگرام دے اتے لنگ آئے وے اے ساڈا مان ودھایا وے تاں گڑ کھاندا بیٹا شیخ وقاص سارے پروگرام وچ ہن آئے تاں بادشاہ کول ونج کوکا آئی

او کھل کھل کے ٻݙویندا ہا ول ہوش سنبھال تے کھلدا ہا تے میݙے موئے ہوئے مال کوں ݙیکھ کرائیں میݙے موئے ہوئے مال تے کھلدا ہا میکوں اشتر اڄ تئیں سمجھ نی آئی او کیڑھی ڳالھ تے کھلدا ہا اے میں فرمائش پوری کیتی ہے سائیں اجاز صاحب دی تیر ندیم صاحب دی فرمائش آئی کھڑی ہے سائیں کہ شاکر شجاع آبادی سائیں دا کوئی ݙوہڑا سݨوا ݙیو سائیں جیویں میکوں آن روایا ہئی ایویں میں وانگوں پل پل روسیں ہک واری رو کے تھک پوسیں ول ݙکھسیا دل توں ول روسیں تے نہ ٻہہ کے حال ونڈیسیا کوئی توں لا کندھیاں کوں ڳل روسیں بس شاکر فرق میاز دا ہے میں روندا اڄ توں کل روسیں روسیں ضرور اے ممکن کئے نی سئیں جیو بھائی جان کمال اے یار کمال اے ماجد ترگڑ صاحب ساڈا شکریہ ادا کریندے پین سئیں شکریہ تا اساں تہاڈا ادا کریندے ہیں کہ سئیں تساں ایویں دے رات دے سارے پروگرام وچ لنگ گئے وے ساڈا مان ودھایا وے تے مارکا کوئی بئی فرمائش ہوے اے شعرا دا کلام کہیں کو پسند ہوے یہ ضروری نہیں کہ جڑی شے میرے کو پسند ہوے وہ تھوا کو بھی پسند ہوے اگر تھواکوں کہیں کوئی شاعر چنگا لگدے ہے زوہیب سیواگ صاحب پروگرام وچ لنگ گئے سارا میٹھا بنے جائے لونگ تے لاچی دھاون گئے لاچی ماری ٹبی لونگ کھڑا پٹیندا ہائے وہ لاچی بڈی اے کیڑی چیز ہے سائیں حال تک کہیں بندے نے نہیں بجھا آواز برا سرائیکی میں کوئی شعر سنا دیں میں سائیں سارے شعر ہی سرائیکی سنانا بیٹھا ماہر جاوید تھند الیکشن دی گہما گہمی دے وچ سارے پروگرام اچ لنگھ گئے سردار صاحب وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہاں تساں ٹھیک ہیوے وت تیڈے سارے سنگتی لاہور گئے ودن لگدا ہے تیکو وت کونی گھن گئے خیر اج کل واقعی ہی تیری مصروفیت ہے کیونکہ الیکشن سر تے ہے اور تساں ماشاءاللہ اپنے تھند برادری دے سر کڑدے بندے ہیوے

ہݨیں پوری کروینداں ہݨیں پوری کر ݙینداں دیر نہ کریندا کہ بیا کوئی شے سن گھنو کوئی یا ضروری ایو ہی سننا وے تاں بیا شے سنوا ݙینداں کہ جݙاں ڈھانا ہا ول ہو ݙکی ہاں پھر ہوندے ہوئیں اݨ پھر ڈھے پئے ایں ساوݨ کئے نہیں سوب ݙتا کدی چھت ڈھے پئی کدی در ڈھے پئے تھاں تھپے کیا محفوظ کروں ایویں سترا سودھا گھر ڈھہ پئے تے رت چوگ وٹاوݨ آئی شاکر ساݙی چنج پک پئی ساݙے پر ڈھہ پئے دوستو اج دا پروگرام کافی لمبا تھی گئے تاں میں کل راتیں سرائیکی لوک قصہ سچ تے کوڑ اے راتیں نو وجے پورے انشاءاللہ گھتیساں اے فیس بک یوٹیوب میرے چینل دوتے ڈوہاں دوتے لائیو ہسی ہے میں سارے دوستاں کو کھیساں کہ اپنے بالاں بکالاں کو چھوٹے چھوٹے بال بلوڑے کڑ دے روڑیاں کو ضرور شامل کرے سو انہاں قصہ دے وچ کیونکہ اے ساری سرائیکی ثقافت دی پرانی ریتاں روایتاں ہیں جیڑیاں کہ مردیاں مٹدیاں ویندیاں تا میرا مقصد آکھن دا ہے کہ جتنا زیادہ ٻال ٻلوڑے آسن تاں انہاں کوں اپݨی ماء بولی دی اتنی افضل کھرل سئے پروگرام اچ لنگے سئیں اللہ تعالی سے رحمت والی بارش کی دعا کریں سئیں بسم اللہ براملا براملے دی فرمائش ہے بلکہ سارے وسبے دی ارداس ہے اللہ پاک سئیں تئیں کہ بارش آوے تے تیرے نا تے بارش عاشق ہے سارے وطن تیا متمی تھی وے تیری چپ تو کال کورے ہوئے لب چول الاپ متمی تھیوے ہاں حصہ تام دی تریہ کولوں لب چول الاپ متمی تھیوے اساں راکب منگ منگ تھک پئے ہیں منگ آپ دعا متمی تھیوے سارے مارکا ہک دفعہ اللہ پاک کو اپنے سونے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ دے کے آدھے ہیں کہ اللہ پاکا خیر دا مینہ وسا چا کچی پکی دا ضامن وارث تیری ذات اے ہر شے دا وارث تیری ذات اے اگر فصلاں تسیاں پئین تاں تیری ذات بہتر جاندی اے مالکا جیڑھی شے ساڈے واسطے بہتر اے او ساکوں عطا فرما مالک محمد و آل محمد دا واسطی باران رحمت دا نزول فرما اے موسم کو بہتر فرما تا مالکا کل دے دین تائیں نہ میݙے خیال تے میکوں اجازت ݙیو چا کل راتیں انشاءاللہ سرائیکی لوک قصہ سچا تے کوڑا ضرور سݨیساں سچا تے کوڑا ݙو کردار ہن ہک بھرا سچا ہوندا ہے ہک بھرا کوڑا ہوندا ہے سچا کیا بھلے کریندا ہے تے کوڑا کیا برے کریندا ہے اخیر تے سچ دا کیا نتیجہ نکلدا ہے تے کوڑ دا کیا نتیجہ نکلدا ہے کل راتیں اپݨے ایں لوک قصے دے وچ ضرور سݨسوں، انجوائے کریسوں، عاشق علی صاحب، ملک نزاکت گاگرا صاحب، شیفاء اللہ صاحب، خالد بلوچ صاحب جیڑھے جیڑھے بھرا جتھوں جتھوں ساݙے پروگرام وچ لنگھ ڳئن اساں ساراں دے دلوں بجانوں ممنون و مشکور ہیں۔ کہیں دی کوئی فرمائش بچ ڳئی ہے تاں او کل رات وی کر سڳدن اگر کوئی ہݨے کر سڳدا ہے تاں ہݨے کر ݙیوے تاکہ میں پروگرام مکیندا پیاں۔ ہک ڈات میں پروگرام کریساں اوندے وچ صرف تعارف ہوسی کہ میں دسیساں کہ میں کتھوں کتھوں دا راوݨ والا اگر کوئی میرے کو ملنا چاہندا ہے تا میرے کو کیویں مل سکدا ہے میں کتھاں کتھاں موجود ہوندا تے میرے ملن واسطے کوئی تھو کو اوکھا نہ تھیونا پوسی ایویں والی کار سارے سنگتی ہک بید نال تعارف کریسوں کہ کدیں کہیں کو کہیں وسا کم پے ونجے اساں بیسیکلی اے ہک فیملی ہیں عباس سیواگ تھال ثقافتی رنگ دے جیڑھے فالور ہن ترونجا ہزار اساں ہک فیملی ہیں اساں ہک بئے دے مسئلے حل کرنن اساں رل مل تے ہک بئے نال تعارف کریسوں جڑ باسوں اگر کوئی کم میڈے کرن دا ہوسی تاں میں کریساں کوئی کہیں بئے بھرا دے وس دا ہوسی تاں او کریسی اساں ہک فیملی دے طور تے ہک انشاءاللہ پروگرام لانچ کریندے پئے ہیں جیندے وچ اساں سارے وسیب دے رل کے دوست اساں ایندے واسطے ہک بئی کوشش میں کیتی ہے کہ بھئی کوئی ایسی فنڈ ریزنگ کیتی ونجے مثلا جی میں ترونجا ہزار فرینڈ ہیں اساں صرف ڈاہ روپے ہر مہینے اگر ہک بندہ دے وے تو او کم از کم سیں پانچ لاکھ تری ہزار روپے بن ویسی سیں تو اندے واسطے ہک باقاعدہ اساں کمیٹی بنا گنوں تاں اساں ہر مہینے قرعہ اندازی دے ذریعے ڈو ترے دوستاں کوں عمرہ کروا سکدے ہیں اندے واسطے کہیں دوست دی بیٹی دی شادی پلان کر سکدے ہیں اندے واسطے اگر کوئی بے گھر ہے تو اندے واسطے ملک ذوالفقار سواگ سے پروگرام میں چین سے مالٹیں دے تحفے بھیجنے سکن اسے نہ شکریہ ادا کرنے سی بیا چھوٹی لیول دے جڑے کاروبار ہیں کچھ لوگ بے روزگار ہیں تا اسا ایندا اے جڑا پروگرام میں نیسا دا مقصد یہ ہو سی کہ بہت سارے دوستاں کو اسا چھوٹے موٹے کوئی کاروبار کوئی دھندے اس طرح دے کر کے دے سوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید تھی ہیں مقصد آکھن دا اے کہ میرا پیج بناون مقصد کوئی روزی روٹی کماون نئیں اے مقصد ماء بولی دی خدمت کرنے تاں جتنے دوست احباب جڑ جاڑے میں اے کریساں پروگرام انہاں واسطے باقاعدہ طور تے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کریساں کہ فلانے جاڑے سارا ایک تعارفی پروگرام ہو سی اون دے وچ اساں دوستاں کو نمبر لیسوں اور اون دا وچ ایک واٹس ایپ دا گروپ بنائے سوں اوندے وچ اساں سارے دوست رل مل تے اگر کوئی لوگ وی ڈیزرونگ ہوسن کوئی غریب بھرا ہوسن تاں انہاں کوں اساں سپورٹ کیویں کرنی ہے اوندے واسطے وت ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ویسی اوندے وچ شاعری وی سنائی ویسی اوندے وچ شاعری لکھ کے وی سٹی ویسی اوندے وچ قصے کہانیاں وی گھتیاں ویسن اوندے وچ لوگاں دے مسائل وی سنے ویسن سوائے سیاست دے یا سوائے مذہبی ڈسکشن دے او گروپ صرف و صرف ساڈے سرائیکی دوستاں دے گروپ ہوسی جیندے وچ بہ کے اساں یعنی حال حوال کریسوں ہیک دوجے دی ضروریات دا خیال رکھیسوں اپنے میزبان عباس سواگ کوں کل رات نو وجے تک ڈیسو اجازت پاکستان زندہ باد